Piştî ku aloziya Sûrî pir dijwar bû û êrîşên grûpên çekdar li ser ev tişt hişt ku nirxên lêra Sûrî li hember diravên weke dolar, euro û lêra Tirkî nemîne. Ji ber ku nirxên lêra Sûrî nemaye û koçberkirina xortan û karê wan li welatên derve ku nirxên wan welatan dişînin ji malbatê xwe re û derbasî bajar dikin. Lê gelo bandora van nirxan li sûka Dirbêsiyê çi ye? Faîda emla ecnebî, alim dadikevin perê tirkî bi xwe re dadixin, em li vê de tiserifînin. Perê tirkî ana faîda wê em çawa dikin? Em perê tirkî li vir distînin û em dişînin tirk, em derbasî tirkî dikin. û em li wê dera dikin Euro û em derbasî Sûriyê. Euro berê herekayê tune bû, an engî alem derdikevin ji derve herekayê gelkî xwerdibûyê. Û bersiva xwerdekar ev bû li ser pirsa ku agahiyên li ser nirxê diravan ji kîja jê dera distînin. Em li ser sûqi soda, ser înternêt em dadikevin sûqi soda û em esara distînin. Gelek cureyên diravan li bazara bajar heye û li gorî nerîna mamoste Bedî Ebşar pisporê aborî Ku sûda wan û bandoreka wan gelekî heye li ser bazara bajar. Çiqas kesê êgo derdkevin derve pir bivê û para vegerînin welatê xwe, çiqas erê penaberî ne xweş e bes fêda kuê jî hî. Yanî fêdayê çî yê? Heqûqa pere çînin mebalîx nî mezin e bi umlatê ecnebî ne bi dolar e, bi euro ye, bi riyal e, ê qeterî ye, ê urdunî ye, ê siûdî ye. Ev pir baş veya

Di fikrê îqtîsadî de dewra ku yê gelekî mezin heye di avakirina dexlê milet de. Hemû carî bêjin dexlel qewmî. Dexlel qewmî ji welatekî re. Piştî vê aloziyê gelek xelkê bajarê Dirbêsiyê ji tirsan perê Sûrî dikin dolar an euro. Ji ber ku di bawariya wan de eger rojeke hat û ji bajar re viyan ev pere wê kêrî wan bê û bandora vî tiştî jî li ser bazara Dirbêsiyê heye û mamoste wisa got, Ku ev e bandora wê li ser bazar. Qîmeta pera ê sûrî gilkî mirî ye, her derre bi rewşayê xerab dibe. Bes ev ne muberirek e ke xelk çi bikin, rabin berê xwe bidin emlatê din ê wek ê dolar û euro û çi emlak dibe, îtîmadê bi şeklek reîsî ser dolar û euro dikin. Ev jî yanî ne muberir e, perê xwe bikin ev emla tena veş hêr in. Te nas kir? Ev e di fikrê îqtîsadî jê re dibêjin mebdaa îqtînaz. Îqtînaz ne yanî muherem e îqtîsadî yan. Çê nabî yek para veş hêr e. Bil'aks ji bedîla a ku veş hêr e û hesabê tişt nabî kit pêş de belkî bi heq pêr hebî yanî ji tirsa ra bi perê xwe biguhere bike euro ya dolar ji bo ji tirsekê bes yanî nema muberir e tala ma rewş heyî. Wexta gi rewş nesekin û yek berê xwe bide di welatekî dinê, heq pêr heyî perê xwe biguher. Ê bes ga ew li welatê xwe yî û li mala xwe yê û perê xwe diguhere ê emlak dinê. Ev çê nabe ji ber çi? Dihêle pere di sûkê de kêm bibin. Tim tim perê xwe berê xwe di emlatê ecnebî û ew emla emla sûrî ew dihêle wê bikuje. Wexta gi pera cem xwe li malê ve çêr pirrî ew emla sûrî jî dikuje. Lê heta zanyar jî nizanin heta kengî wê rewşa perê sûrî berdewam bike vî awayî. Ji bo Radyo Dengê Zelal, Cûdî Mele Seîd, Dirbêsiyê.